Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre, pokõi mbo'esyry pegua. Penendive mbo'ehára Mariano Lezcano García, ñanemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽjoajuha rehe. Mbo'epyrã jaguereko ñe'ẽjoajuha rehegua ñe'ẽpyahu jekuaa, péva hína pe omoñepyrũtava ñane mbo'epy. Upe rire jaguereko térã ñe'ẽ ha térã ñe'ẽ je'éva rehe ñañemongetata avei hína upépe. Ha mbohapyha jaiporúta ñe'ẽjoajuha ha. Avei upéi jahechakuaáta ko'ág̃a upéicharamo mba'épa pe ko mbo'epy rupive ojehupytyséva. Peteĩha omosarambi ñe'ẽ pyahu, mokõiha oiporukuaa térõ ñe'ẽ ha térõ ñe'ẽ je'éva rehe ha mbohapyha Oikuaa ñe'ẽ joajuha ha avei upéi. Jajesarekomíta upéicharamo hína ko'ág̃a mba'épa jahecha ko ta'angápe. Bienvenidos, he'i. Tapeg̃uahẽ porãitéke planta industrial kamby ojejapohápe. Moõpa hína péva. Jajesarekóta upéicharamo ha jaikuaa hag̃ua. Mista Drusukuéra pokõi mbo'esyry pegua oho Chákope. Oikuaávo ojejapohápe lácteos umi kamby mba'éichapa ojejapo kamby rehe oñemba'apohápe Chácope hína péva. Ñe'ẽ pyahu jekuaa. Jahechakuaáta ko'ág̃a upéicha ramo umi ñe'ẽ ipyahúva og̃uahẽramótava ñandéve ñande resa renondépe jahechátava ha ñahendútava avei mba'eichaitépa hína oñemboheko umi ñe'ẽ. Ñepyrũrã upéicharamo ñe'ẽpyahu jekuaa. Ha avei jajesarekóramo jahecha hína oĩ mymba vaka, mba'yru oguerojáva kamby, ha iguýpe katu jahecha hína ta'anga mba'éichapa ojejapo oñembosako'i ha ojejesareko hese hína osẽ porã hag̃ua pe kamby rehegua. Ñamoñe'ẽmi jehaipy. Ha he'i, Joséka, Arami ha Dani oho chákope oikuaávo ojejapohápe lácteos. Upépe ohug̃uaitĩ chupekuéra karai motenondehára Gustav Sawatzki ojehero hína péva. Ohecha ha ohendu mba'éichapa og̃uahẽ upépe kamby upéi oikuaa moõ ha mba'éichapa ojejapo ambue mba'e, kambýguigua. Oĩ vaka oñeñamíva upépe voi ha oĩ kamby ojeguerúva ambue ñeñamihágui. Joseca oporandu karaípe mboýpa ojejapo ára ha ára. Karai opuka ha omombe'u ojejapoha posa hetakue, quinientos litros, ojejapoha hína ára ha ára. Upévagui noventa por ciento Porondepa ojejapo hína ojehepyme'ẽ Paraguáipe tuichakue javeve ha hembýva pe pa térã diez por ciento ojegueraha ambue tetãme? Avei omombe'u karai oguerahaukaha tetã Rusia, Brasil ha Bolíviape ambue mba'e osẽva kambýgui. Kóva komo ñe'ẽrã ohaíkuri Carmen, Colorado. Jaikuaa ñe'ẽ pyahu, mba'e ñe'ẽpa ñaguenohẽ peve moñe'ẽrã pevagui ha mba'eichagua ñe'ẽ pyahúpe jaikuaáta hína ko árape. Jajesareko porãke upéicharamo ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ porã, hesakã porã ha ñaikũmby porã pe he'íva. Jajesareko ta'angáre omoñe'ẽva hína oikuaávo. Ápe jahecha mokõi tapicha oñomongetáva hína. ohug̃uaitĩ rupi hapichápe upéva rehe oĩ ojovake hikuái oñohug̃uaitĩ. Ápe jahecha mba'épa ojejapo hína peteĩ kuñakarai oguapýva mba'yrumi iguýpe omoĩ hína pe vaka oñeñami hag̃ua. Oñeñamíva péva hína ha'e hína mbohapy ñe'ẽ pyahu jaikuaa pyahúva hína oikuaávo ohug̃uaitĩvo térã ohug̃uaitĩ oñeñamíva Jajesarekove ikatu hag̃uáicha jaikuaamie jahecha peteĩ mba'yru, jahecha kesu, jahecha kamby, kambyrypy'a. Opaichagua jahecha hína pépe ha upéicharamo ãva ha'e hína ja pe ojehepyme'ẽ. Ambue ñe'ẽ jaikuaa pyahúva upéicharamo ojepyme'ẽ. Pépe jajesarekóramo jahechahína mba'yru ojepurúva ikatu hag̃uáicha ojegueraha tetã ambue rehe pe kambýgui osẽva ikatu hag̃uáichag̃ua ojehepyme'ẽhína hepymie ha opytáva opytáma ñane retãme ojepuruva'erã. Ojeguerahauka ha'e hína upéicharamo ñe'ẽ ambue jaikuaa pyahúva. Térã ñe'ẽ ha térã ñe'ẽ je'éva. Péva hína jaikuaáta hína peve upéicharamo pe tapicha ha pe tapicha rehe oje'éva avei upéva ha'e hína térã ñe'ẽ ha térã ñe'ẽ je'éva. Jajesarekomi upéicharamo mba'épa pe ohechaukáva ñandéve, Joséka, Ára, Ha Dani oho chákope oikuaávo ojejapóva lácteos rehegua. Upéicharamo hína ko'ápe jaguereko peteĩ ñe'ẽjoaju ohechaukáva ñandéve. Jajesareko mitã hese upéicharamo mba'eichaitépa ñehesa'ỹijo hína kóva ha jaikuaa porã hag̃ua, Mávapa pe térã ñe'ẽ José, Ka'ara ha Dani. Ha térã ñe'ẽ je'éva upéicharamo ha'e hína oho chákope oikuaávo ojejapohápe lácteos Péva ha'e hína upéicha ramo ñambosa'y upéma ramo sa'y júpe térã ñe'ẽ ha hovykýpe ñambosa'y upéicha ramo térã ñe'ẽ je'éva. Oĩ vaka oñeñamíva upépe voi. Jajesareko ha ñahesa'ỹijóta hína upéicha ramo pe papamba'e té. Moõitépa jajuhúta hína pépe térã ñe'ẽ Térã térã ñe'ẽje'éva oĩ oñeñamíva upépe voi, vaka. Mávape oñeñamíva? Vaka. Upéicharamo sa'yjúpe jaguereko térã ñe'ẽ. Ha pe térã ñe'ẽje'éva oñembosa'y hína hovykýpe He'i, Oĩ oñeñamíva upépe voi. Pe porandu péva katuetei ejapovarã ikatu hag̃uáicha jaikuaa hína. Jejuhupya'eve hag̃ua térã ñe'ẽ ejapovarã porandu, Mávapa oñeñamíva? Ha peve jahecha upéicha ramo, vaka. Ha térã ñe'ẽ je'éva ha'e hína oĩ oñeñamíva upépe voi. Jaikuaave hag̃ua upéicha ramo térã ñe'ẽ, péva hína pe máva Mymba oikovéva térã gua'uhápegua mba'e oĩ añetéva ỹrõ oñeimo'ãnteva oñeñe'ẽha ñe'ẽjoajúpe. Upéicharamo jajesareko porãva hína mavaitevapa hína pe térã ñe'ẽ oje'éva. Ha jahecháramo ñe'ẽjoaju, katu avei jajeporeka pe ñe'ẽtéva rehe ikatu hag̃ua chejekuaa hína mávapa ojapóva péva. Upéicha ramo, térã ñe'ẽ ohechaukáma ñandéve hína kuaapy hesegua pe térã ñe'ẽ he'iséva. Ha térã ñe'ẽ je'éva rehe he'i, Péva hína opa mba'e oje'éva pe máva rehe upe ñe'ẽ joajýpe oĩmbaitévape. Upéicha ramo hína péva ha'e. Térã ñe'ẽ je'éva. Upéicha ramo jajesareko porã va'erã mavaitévapa hína térã ñe'ẽ ha mavaitévapa hína térã ñe'ẽ je'éva. Ñe'ẽ joajuha. Ko'ápe ñamba'apóta hína pe ñe'ẽ jajuha ja'e va'ekue rehe mbohapyha mbo'epy jaguerekóva hína ko'ág̃a. Ohecha ha ohendu mba'éichapa og̃uahẽ upépe kamby. Péicha hína jajesareko porãramo ohecha ha ohendu, ombojoaju ojuehe hína ñe'ẽ joajuha. Pe ñe'ẽ joajuha isa'y sa'yjúva hína, péva ha'e ha. Ojepuru ikatu hag̃uáicha oñembojoaju peteĩ ñe'ẽ ambue ñe'ẽ joajúre térã ambue ñe'ẽ rehe avei. Peve jahechakuaa ñe'ẽjoaju peteĩha ha ñe'ẽjoaju mokõiha. Umíva oñembojoaju ñe'ẽjoajuha rupive ha oiko chugui peteĩ ñe'ẽjoajúnte. Natekotevẽi péicha ñambojape'a ojoehegui ojekuaaporã hag̃ua ha katu hesakãvi hag̃ua Oñemboja'o hína péicha mokõi hendápe ikatu hag̃uáicha hesakã porãve ha opyta porãve ñandéve ñe'ẽ joaju ha ñe'ẽ joajuha rehe ñame'ẽva hína. Ohecha ha ohendu mba'éichapa og̃uahẽ upépe kamby. Upéi. Oikuaa moõ ha mba'éichapa ojejapo kambýgui ambue mba'e. Ko'ápe jajesarekóta avei hína mba'eichaitépa ojepuru ha ha ambue ñe'ẽjoajuha ojepurúva. Jajesarekóta hese mo'ãitévapa hína umíva. Pe ñe'ẽjoaju peteĩha ombojoaju pe ambue ñe'ẽjoaju rehe ha ombopukuve ohóvo ñe'ẽjoajuha rupive mba'eichaitépa ojoaju ojuehe. Pépe he'i hína diez por ciento ojegueraha Ambue tetãme avei omombe'u karai ojeguerahaukaha tetã Rusia, Brasil ha Bolíviape ambue mba'e osẽva kambýgui. Upéicharamo jajesarekóta hína peve mba'eichaitépa ojepuru pe ñe'ẽ juajuha. Ápe oñembosa'y mbohapy hendaicha, ikatu hag̃uáicha jahecha porãve umi ñe'ẽ joajuha jaguerekóva ha sa'yjúpe ombojoaju hína. Ohecha ha ohendu, upe rire ombojoapy pe ñe'ẽ joaju ambue ñe'ẽ oje'éva rehe upéi, péicha upéicharamo hína ojepuru ñe'ẽ joajuha. Ambue hendápe jaguereko avei, ha'e avei hína Pe ñe'ẽ jajuha ojepurúva. Sa'ykýpe oñembosa'y ha sa'yjúpe ojepuru hína pe ñe'ẽ jajuha ñande jahechaukaséva ha jahechakuaa peve mba'eichaitépa ombojoapy ojuehe mokõive ñe'ẽ jaju. Jahechami jeýta opyta porãpa ñandéve ko mbo'epy ko árape, upevarã jajesarekóta tembiaporãkuéra reheve ha ikatu hag̃uáicha ñamombareteve, opyta porãve ha hesakã porãve ñandéve umi ja'éva hína térã ñahendúva. Jajapysaka porãkena ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve ha ambue árape ñandéntema ñamba'apo hag̃ua hese. Ñepyrũrã jaiporavo ñe'ẽjoaju orekóva ñe'ẽjoajuha. Jahechamíta upéva pe mba'eichaitépa ikatu. A. Arami osẽ ha oguata. A. Karai Benítez oguapy oterere okápe. Danigui ojeka ipumbyry. Jajesarekóta upéicharamo ko'ã mbohapy ñe'ẽjoaju rehe. Maymaitevapa pe oipurúva ñe'ẽjoajuha? Jahechami upéicharamo mávapa hína pe oipurúva ñe'ẽjoajuha. Ha jahecha ko'ápe A. Mba'éicha rupi peve arami osẽ ha oguata. Mokõivéva ñe'ẽ ñe'ẽtéva ombojoaju pe ambue ñe'ẽtéva rehe, osẽ ha oguata. Upéicharamo péicha ikatu jaipurúva avei ñe'ẽjoajuha. Jaiporavo ñe'ẽ jaju orekóva ñe'ẽ jajuha. Pe'ahéina tembiapo mokõiha, ejesarekomi, a. Amo mitãkuña ohose mbo'ehaópe. A. Pe mitã okaru avei omoirũ isýpe. Che asẽta jave che rógagui ou che ru. Jajesareko umi upéicharamo hína maytévapa pe oipuru porãvéva térã oipurúva ñe'ẽ joajuha. Ha jahecháta pépe, ã, pe mitã okaru ha ñanemandu'áke avei ha'eha hína peteĩ ñe'ẽ joajuha ha upéicharamo hína péva pe oipurúva pépe, pe mitã okaru avei omoirũ isýpe, ombojoaju mokõi ñe'ẽ joaju ojuehe. Tembiaporã ombohapyha jahechakuaa térã ñe'ẽ. Jajesareko porãke, jahecháta opyta porãpa ra'e péva ha ikatu hag̃uáicha ñamba'apo hese. Karai Ramón ojogua imba'yru guatarã. Karai Ramón, Mávapa pe ojoguáva imba'yru guatarã? Karai Ramón, Mba'e ojapo karai Ramón ojogua imba'yru guatarã? Jaguereko upecharamo térõ ñe'ẽ ha térõ ñe'ẽ je'éva. Jajesarekomi hese A. Ramón. A. Ojogua imba'yru guatarã. Che karai Ramón. Jahechami upéicharamo térã ñe'ẽpa máva. Che karai Ramón. Péva ha'e hína upéicharamo. Térã ñe'ẽ je'éva jaguerekóva ñe'ẽ joajúpe. Jahechakuaa térã ñe'ẽ je'éva rehe. Chokokue oñemitỹ ha oikuave'ẽ hi'upyrã. Jape jajesarekomi pe ñe'ẽ joaju rehe ha jahecha chokokue, mba'épa ojapo hína pe chokokue ha pe oje'éva chokokue rehe, upéva ha'éta hína pe térã ñe'ẽ je'éva. Jajesarekomíke hese. Pepe jahecha hína pe karai mba'éichapa oñemitỹ ohechauka ñandéve oĩha hína avati, avatityy, jahi'a pámava ha upéicharamo hína pea ha'éina chokokue, pe karai oñemitỹva hína pea chokokue. A, Chokokue, ã, oñemitỹ, che, oñemitỹ ha oikuave'ẽ hi'upyrã. Maytévapa péva? Ja'ékuri térã ñe'ẽ ha térã ñe'ẽ je'éva, térã ñe'ẽ ha'e hína pe ojapóva ha térã ñe'ẽ je'éva pe ha'e ojapo va'ekue rehe. Upéicha ramo jaguereko jahechami mavaitévapa hína pe ombohovaive ñandéve térã ñe'ẽ je'éva. Ha jaguereko che oñemitỹ ha oikuave'ẽ hi'upyrã, Mávapa chokokue? Mba'épa ojapo chokokue? Oñemitỹ ha oikuave'ẽ hi'upyrã. Ipahaitépe ñañemomandu'ami jeýta umi iñame'ẽva'ekuére, aníke evenderesaráitei heta mba'e jaguerekoha hína ko mbo'epýpe, ñe'ẽ joajuha, térã ñe'ẽ je'éva, umíva'egui nañanderesaraiva'erã ikatu hag̃uáicha ñamombarete ára ha ára ñande kuaapy ha opyta porãve ñandéve. He'i ñandéve ko'ápe, Joséca, Ara ha Dani oho hague chákope oikuaávo ojejapoha lácteos, ha pépe oñembosa'y sa'yjúpe hína pe térã ñe'ẽ ha hovykýpe katu oñembosa'y térã ñe'ẽ je'éva. Upe rire jaikuaákuri ñe'ẽ joajuha ha jahechakuaáta hína ko'ág̃a mba'eichaitépa ojepuru ra'e. Ojehecha ha ohendu mba'éichapa og̃uahẽ upépe kamby. Aníke pende resaráiti ñe'ẽ jajuha ha'eháina umi ombojoajúva ñe'ẽme. Ñañesareko porã va'erã jaiporu hendaitépe ha ni jaipuru vaítai. Upéicharamo, sa'ykýpe jahecha ohecha Ha ohendu, ombojoaju jehe mokõi ñe'ẽ joaju, ohesa ha'e peteĩva ha ohendu ha'e mokõiva. Péva ndatekotevẽi ñamboja'o péicha ha katu hesakã porãve hag̃ua oñembosa'y mokõi mbohapy hendáicha. Mokõi hendáicha ikatu hag̃uáicha jaiporu ha ha'evahína ñe'ẽ joajuha. Peve ombohérapa ñandéve, térã ñe'ẽ, térã ñe'ẽ je'éva, Joseca, Ara ha Dani ha'e térã ñe'ẽ, oho chákope oikuaávo ojejapohápe lácteos, térã ñe'ẽ je'éva, ohecha ha ohendu mba'éichapa og̃uahẽ upépe kamby. Upéicharamo jaikuaáma hína ko árape, Térã Ñe'ẽ, térã Ñe'ẽ je'éva, ha avei pe ohechaukáva ñandéve hína Ñe'ẽ joajuha. Upéicharamo hína og̃uahẽ rire hikuái kuri ohokuetévoma pe plánta industriál ojejapohápe hína pe kamby, oñembojehe'ahápe ha ojejapohápe chugui hína ojeporavo hag̃ua mba'e mba'épa ikatu osẽ pévagui, upéicharamo hína Pe pe ipahaitévo he'i jey ojupe hikuái, Arami embohasami chéve pe foto eguenohẽ va'ekue oréve. Che ahupipaitéma che Instagram-pe, ahekáta che celular-pe, upéicha ramo ombohasa hag̃ua ojupe hikuái pe foto onohẽ va'ekue oĩháme hikuái hína pe Fábrica de Lácteos térã planta industrial hérava avei kamby oĩ mbojehe'ahápe, ojejapohápe, oñemoporãvehápe ha ikatu hag̃uáicha upe rire oñembohyru ha ojegueraha tetã ambuépe ha opyta ñandéve michĩmi ñande jaipuru hag̃ua avei. Péicha og̃uahẽ ko árape ñanembo'epy.